Hi Matsonga ma ka hina ni tshemba ku mi pfukini hinkwakukwako la mi ka kona Matsonga ma ka hina mi na mi hlangana hi za swa ka Chauke a ka channel ya swa ka Chauke T_V namuntlha ni la ta ku hi vulavula nyana timinetse hi timinetse titsongo hi vulavula hi hi mhaka nyana yin'wana ni na concern yi kulukumba ngopfu hi hi Solly Makamu kumbe G_one.

leri va nga feature-a na Solly Makamu na Majojo. Risimu leriwani a ri a ri tlhavelanga hi sana after loko a ku huma yena risimu leriwani Solly Makamu u tlhele a ya humesa risimu ra yena leriya ro vulavula hi hi ku President Ramaphosa se va pfule va pfule tiko leswaku se hi nghene ka level one so ni ti vutisa ku ri why Solly Makamu a endla so because vanhu lavawani hinkwavo lava va produce-liwa hi yena and then loko hi upload-a tinsimu why a tlhela a humesa after loko a zama ku la ta yingisela risimu leriya ri nga huma ka studio xa yena se hi a tlhela a humesa ende loko a humesa risimu yena obvious ri maka mi yena artist leyi kulukumba a ka studio lexiya kumbe a ka production liya kumbe a ka team G one hi ku angarhela so swi lava ta loko ku ri loko Solly Makamu a humesa risimu loko ku ri ku lava van'wani va ku humesa na vona swi nga twala ku ri u va a va pfarile wa va pfala meaning ku a nge swi koti ku yingisela mani kofi loko ku ri kofi a nge swi koti ku yingisela kofi swi nga twala ku se ta ri ta yingisela mani solo makamu so swi ni hlamarisa ngopfu loko solo makamu a humesa. risimu leriwani leriwani ro vulavula hi timhaka ta loko president Ramaphosa va va pfula tiko because mhaka leyiwani a yi sungula ni lawa ntsena swi ni hlamarisile le ku sunguleni loko a sungula ku endla swilo leswiwani Solly Makamu u endli mhaka leyiwani la ni nga yi tekela ngopfu koho nhlokweni lembe leriwani loko Majojo a humesa album ya yena. liya yin'wana a nga yi humesa lembe leriwani ra twenty twenty ya rifu ra mina loko Majojo a humesa album leyi i album leyiwani a yi ba kahle yi ri kahle album leyi va kahle yi yingisela mara loko ha ku ha zama ku yingisela nyana hi yi tolovela sungule Matlakla a humesa futhi. a humesa a humesa album and then album liya loko a yi humesa swi vheta yi va yi pfale album ya majojo ku na vanhu vo tala ngopfu matsonga ma ka hina lava nga yi tiviki album ya majojo va tivaka tinsimu ta solo makama so ko fana leriwani ri album leyi yi hume loko a huma album ya majojo a zangi heta na two weeks album ya majojo yi humile loko yi humile yi huma vhiki leri a vhikini leriya rin'wana se a ku huma ya solo makama so swa ni hlamarisa na concern yi kulukumba matsonga ma ka hina ku loko ku ri ku solomakamba ma ta vona e channel leyi ni komba ku va lunghiza mhaka leyiwani ku loko vona va humesa loko a ka xitudio xa vona ku huma music kumbe ka team ya vona ku humesa music kumbe album kumbe single kumbe swin'wana hi majojo kumbe hi boze kumbe hi kofi na cremora kumbe xana hi wun'wani wa vona kwalaya ka team leya ya vona ni ni ta kombela ku so nakambe va nga ha tlheli vona va humesa single fast kumbe nghoma fast vona hi voxe hi mhaka ku va ta pfala artist leyi ya va ha ku yi humeselaka vona aka xitudio xa vona kumbe aka team ya vona because it's a one group ya team g one hi mhaka hi ndlela yaleyo se ku ya ku va na problem ya yini se hi tsandzaka ku yingisela luya vo va vheta va kumeka va pfarile matsonga ma ka hina hi pfumeleleni ni mi byela ku ri vanhu van'wanyana va nga twa nga ku Soli makamu u na jelezi kumbe Soli makamu u pfalela van'wana a handle lava a tirhaka na vona hi mhaka Soli makamu it's a big artist leyi yi yingiseriwaka hi munhu un'wana na un'wana meaning ku Soli makamu ku hava ku hi nga n'wi yingiseli swa boha hi n'wi yingisela ende loko ku hume ende ka xitudio lexiya xa yena lexiya kumbexana ka team leya yena ka team Joan hinkwayo The main character la ka ka xiphiqo lexiya kumbe ka team liya i Soli Makamu meaning ku loko Soli Makamu a yi a humesa hi vheta hi tshika leswiya swa vo Majojo na vo Bodo na vo Kofi na Chirimoya hi vheta hi yingisela swa Soli Makamu so mhani kombela ku Soli Makamu valunghisa mistake ya vona ni ta kombela ku ri Soli Makamu va ta yi vona video leyi va va va va lunghisa ti-mistake ta vona kumbe va lunghisa mistake yaleyo hi mhaka ku handle ka sweswo a mina ni vona problem yi kulukumba ngopfu ka mina ko va concern a ni tivi ku n'wina mi ta yi vona njhani matsonga ma ka hina loko ku ri ku mi opposer ni swi ni swi vula kumbe mi yima ni swi ni swi vula kumbe mi na mavonelo man'wana ni komba mi nghena ka comment box laha mi nga ta fika mi commenta kona hi shera mavala ma ma mavonelo a hi timhaka ta ku lwa na solo makamu a ni lwi na vona solo makamu a ni nge lwi na vona na va rhandza ende ni rhandza music wa Xitsonga hi ku angarhela a ni nge lwi na vona ni kombela ku matsongo ma ka hina mi subscribe ka channel ya Faka Chauke T_V hi ta va kha hi mi tisela ti music wa Xitsonga na ku analyser music wa Xitsonga na khensa inkomu.